Men kämillik ýaşyma ýetýänçä iň bagtly çagalaryň biridim. Ýöne Hudaý barada Men Kakam bäş wagtyna namaz okaýardy. Men öz däp-dessurlarymyzy ýerine ýetirmegi halaýardym. Men kakamdan käbir arap dilindäki namazlary, aýatlary öwrendim ýatdan. Men hemişe öz düşünmeýän dilimde Hudaýa dileg edýärdim. Haçan-da men durmuşa çykanymdan soň, meniň durmuşym gaty kyn boldy. Üç çagam bolandan soň meniň. Adamym narkotik bilen meşgullanyp başlady. Men mekdepde mugallym bolup işledim, meniň alýan aýlygym iň ýokary, ýöne bu zatlar meň elimde duranok. Men çörek almana pul tapmaýardym, çagalara bermek üçin çörek tapmaýardym. Men şol döwürlerde Hudaýy gözläp başladym. Men çölde galan aç. Suwsuz adamma meňzeýärdim şo wagtlar. Hudaýym näme üçin, näme üçin beýle? Men diňe şo näme üçin diýen soraglar köp ýüze çykdy. Ýöne hiç birine jogap tapyp bilemok. Men jogaby palçylardan gözledim, mukaddes ýerler bolan öýlärlerden, tebiplerden gözledim ýöne hiç bir zatdan men özümiň ýüregime Ýakyn bolan, hakyky jogaby tapyp bilmedim. Meň ýüregimde rahatlyk ýokdy. Bir günem telewizorda, şol döwürde gurbanlyk baýramydy, bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylda Isa filmini berdiler. Men bu filmde ýöne taryhy kino ýaly şo wagt kabul etdim, ýöne nämedir bir zat şu ýerde maňa gaty ýüregime ýakyn boldy. Bu filmi men iki gezek ertesem gördüm. Ýene-de üçünji gezek bu film telewizorda bolanda men köp garaşdym. Ýöne haçanda başlanda men ýatyk galypdyryn, uklapdyryn. Onsoň birden oýandym, eýýäm film, peredaçalar telewizordäki gutarypdyr. Ondan soň gaty gynandym men şol wagtda Isa barada. Näme-de bolsa bir zatlar şo ýerden özüme alasym gelýär. Men sebäbi rahatlyk gelýär, ýüregime rahatlyk geldi. Ýöne ýene-de şo rahatlygy isläp şo filmi göresim geldi. Ýöne gynandym görüp bilmedigime. Şo gije-de meň düýşümde Çölden inçejik ýol gidýär, darajyk. Alymda dag, daga tarap ýol gidýär. Men şo ýoldan ýöräp barýan, birdenem men howada ýöräp başladym. Soň gapdalyma, çep tarapyma seredemde, meniň çep tarapymda Isa dur. Ak eginbaşda maňa şeýle ellerini galdyryp ak pata berip dur. Men gygyrdym. Maňa Isa, men Isaýy ýokary galdyrýar diýip. Ýöne öň şol däp-dessurlary, ýene-de şu zatlara yrymlar, yrymlara men köp ynananymdan soň, türkmenlerde şuňňal düýş görseň, üýtgeşik düýş görseň, üç günden soň habar bermeli, başga birine aýdyp bilýäň diýen yryma men ynanyp, üç günden soň mekdebe bardym. Mekdepde. Üç günden soň şo düýşümi gürrüňini berdim bir jorama. O-da mugallym, iňlis dili. Jora maňa diýdi, Hudaý seni iýen saýlapdyr. Isa adamlar bilen Hudaýyň arasynda ilçi. Ol Halasgär. Onuň ady bilen näme dileseň, seniň hemme dilegiňi eşitýär, jogap berýär. Ondan soň, eger isleseň, gideli, meniň doganym bu barada gowy bilýär. Bardyk, ol bize Isa barada gürrüň berdi dogany. Şonda meniň ýüregime şeýle bir Mukaddes Ruhuň ody ýaly näme, endamym tirkineklep gitdi-de, nämedir. Şo wagt men Mukaddes Ruhdan dolupdyryn, men o wagt bilmeýärdim. Men gutulyş aldym şo wagt. Ilkinji gezek özümiň günälidigimi. Öň günäli hasap etmeýärdim, öz etýän işlem dogrumyka diýip düşünýärdim, ýöne men ilkinji gezek şonda özümiň günäli adamdygymy duýdum. I şo ýerde toba edip, men Isany öz Halasgärim, Rebbim hökmünde kabul etdim. Şondan soň meniň durmuşym üýtgäp başlady. Meniň ýüregim doly rahatlyk tapdy.